नमस्कार हम छी कपिल कुमार और आबि गेल छी आइ शंकराचार्य धाम बक्सी टोल में बक्सी टोल में आइ मनसा देवी मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव मनायल जा रहल अछि और ई 27 तारीख से 31 तारीख तक चल रहल छलै आइ एकर पूर्णाहुति है और बता दी जे 27 तारीख से 31 तारीख तक जे पंच दिवसीय कार्यक्रम भऽ रहल छलै ई पाँचो दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम भेल कतहु कोइ अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान छलैए कतहु हवन भऽ रहल छलैए कतहु देवी पाठ भऽ रहल छलैए आओर बाहरसँ पण्डितसभ सेहो आयल छलाह ओना बता दी जे ई जे छै जाहि जगहपर आबि गेल छी हम कहबनि कैमरामैनके कनि अन्दर आबथि ई जे अहाँ मन्दिर देख रहल छी ई मन्दिर जे छै उड़ीसाके आओर मिथिलाके स्थापत्य के मिश्रण के ई जगह छै बड़ा अद्भुत ई जगह छै ई शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती के पैतृक गांव छन और अही गांव में हुनकर जन्म भेल रहन और जे जगह पर ई मंदिर देख रहल छी मंदिर बनल छै अही ठाम साइड में कहबन कैमरामैन के जे कनी हमरा बाया तरफ देखब तुन ई जगह छै ई मनसा देवी के एतऽ स्थापित छथिन जे पूर्वमे हुनका पूर्वज सङ्गे आयल रहथिन तकर बादमे हुनका एहिठाम ज्ञान भेटलनि आओर प्रेरणा भेटलनि जीवनके जीवनके प्रेरणा भेटलाके बादमे जखन ई निकलखिन एतऽ तऽ फेर शंकराचार्यके पद पर गेलखिन आओर एहिसँ पचहत्तरम वर्षगांठ जहन हुनका मनायल गेल रहनि हुनकर पचहत्तरम वर्षगांठके अवसर पर एहि गाँवमे एक भव्य कार्यक्रम भेलै दू दिवसीय कार्यक्रम भेलै ताहिमे ओ अपन इच्छा व्यक्त केने रहथिन जे हमरा इच्छा अइ जे एहि जगह पर जे छै माता मनसा के मंदिर बने और ओ कहने रहथिन आई एखन तक के ज्ञात जे छै जे पहिल मनसा देवी के मंदिर जे छै हरिद्वार में बनल छै देवभूमि हरिद्वार में बनल छै और शंकराचार्य के गांव में शंकराचार्य जी के इच्छा के अनुरूप से हुनकर भक्त सब जे छै पचहत्तरम वर्षगांठ में जन अपन इच्छा व्यक्त केने रहथिन तकर बाद में ओ कहने रहथिन तऽ मनसा देवी के मंदिर बने तऽ हुनकर भक्त सब जे छै से एहिठाम एकटा भव्य मंदिर बनेलखिन मनसा देवी के जाहिठाम हुनके कर कमलसँ हुनकर अध्यक्षतामे जे छै से दू हजार तेइसमे मनसा देवीके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कयल गेलै आइ ओकर द्वितीय वार्षिकोत्सव छै जे पाँच दिवसीय वार्षिकोत्सव मनायल जा रहल छै आइ ओकर समापन छै विभिन्न तरहके कार्यक्रमके आयोजन छै हवन भेलैए पाठ भेलैए आओर बाहरसँ पंडित सब एलखिन हँ आओर देख रहल छियै जे मंदिर जे छै हम कैमरामैनके कहबनि जे कनि ओ दायाँ बायाँ घुमबथिन आओर ओ अहाँके देखाबथि जे ई जगह जे छै उड़ीसाके आओर मिथिलाके स्थापितके अद्भुत नमूना छै एहिमे अहाँके उड़ीसाके लिंगराज मन्दिरके से सब झलक भेटै छै जगन्नाथ मन्दिरके स्पष्ट एहिमे झलक भेटै छै मिथिलाके स्थापतके एहिमे सेहो एहिमे समायोजन कयल गेल छै आओर बड़ा प्रसिद्ध जगह छै हम एक बेर फेरसँ दोहरा दी जे प्रथम मनसा देवीके मन्दिर देवभूमि हरिद्वार में छै और दोसर मनसा देवी के मंदिर सिद्धभूमि हरिपुर बक्सी टोल में छै जत शंकराचार्य जी के जन्म भेल रहन और एहि जगह पर हुनका ज्ञान भेटल हन हुनके इच्छा के अनुसार से अथ जे छै से मनसा देवी के मंदिर बनायल गेल छै हम कहबनि कैमरामैन के कनि हमरा पाछा में देख लेथुन जे ई मनसा देवी के मंदिर के सामने में छै मनसा देवी के मूर्ति छनि एहिठाम और एहिठाम आइ हुनकर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दोसर वार्षिकोत्सव मनायल गेलैया वार्षिकोत्सव मनायल गेलैया और एहि वार्षिकोत्सव में विभिन्न तरह के कार्यक्रम भेलैया विभिन्न जगह के आदमी छलाह देश विदेश के आदमी सब एतऽ अबै छथि शंकराचार्य जी अनुयायी छथिन से अबै छथि लोक के आस्था छै पूरा विश्वास छै जे एतऽ अयलाके बादमे शंकराचार्य जीके गाँवमे हुनकर धाममे अयलाके बादमे से एक संगे कतेको कृपा बरसै छै स्वयं शंकराचार्य जी महाराजके एतऽ आशीर्वाद छै आओर मनसा देवी जे हुनकर रक्षिका छथिन जे बार बार ओ लोक सबके कहै छथिन हर जगह प्रवचनमे कहै छथिन जे मनसा देवी हुनका जे छै से भगवान विष्णुके द्वारा हुनकर रक्षामे नियुक्त छथिन दिन होय राति होय सुबह होय शाम होय कतौ होय मनसा देवी हुनकर रक्षामे रहै छथिन आओर हुनकर रक्षिकाके ई एतऽ मनसा देवीके मन्दिर छनि आओर जतऽ शंकराचार्य जी महाभागके आशीर्वाद सेहो प्राप्त छनि आओर ई जे मन्दिर देख रहल छै ई मन्दिर बड़ा भव्य छै आओर देश विदेशमे प्रसिद्ध भऽ रहल छै आओर आइ एकर मनसा देवी मन्दिरके आइ प्राण प्रतिष्ठाके द्वितीय वार्षिकोत्सवके समापन छै आओर कार्यक्रम सब छै जकरा बारेमे हम बताबै तक अहाँ सब देखैत रहू समझिया मिथिला आओर अगर पसन्द आबि रहल है हमर कार्यक्रम तऽ ओकरा लाइक करू सब्सक्राइब करू